Ilsienna spiss jintuża fir-rappreżentazzjonijiet tal-Passjoni mtella' mit-teatru tal-komunità sabiex jikkomunika ġrajjiet li biddlu l-istorja tal-bniedem. It-tim tagħna tkellem ma' Martin Gauci dwar il-lingwa u d-drammi tal-Ġimgħa l-Kbira.
Dawn l-aħħar snin, ir-rexxti Il-produzzjonijiet tagħna tal-Ġimgħa l-Kbira sirna nagħmluhom bil-Malti b'siltiet bl-Ingliż. Dan minħabba il-kwantità ta' turisti li jkun hawn għall-Ġimgħa l-Kbira tar-raħal li f'Ħararaw isseħħ f'Ħatt il-Palm. Ma jfissirx li ma nagħtux ħafna, u nagħmel line taħt il-kelma ħafna, importanza li l-kelma Maltija li, għandha saħħa qawwija qisha sikkina taqta' b'żewġt ixfar. Billi aħna komunità fi ħdan komunità, imma billi l-komunità tagħna hija teatrali, il-proċess huwa wieħed teatrali. Allura nieħdu nsibu ħsieb ewlieni li tabilħaqq jolqotna, Per eżempju, x'bilforsi rrid nagħti eżempju, fl-aħħar produzzjoni li għamilna, Mejtin Ħajjin, ħriġna bil-ħsieb ta' li nambjentaw il-produzzjoni tagħna f'kamra mortwarja. U minn hemm beda l-proċess. Allura bdejna niġbru qisu f'gardarun diversi ħsibijiet u imbagħad ħareġ il-ħsieb ewlieni li l-atturi jkunu nofshom mejtin u nofshom ħajjin u l-mejtin jieħdu l-ħajja meta jaraw li l-ħajjin qed jinħakmu bir-rema u meta jaraw x'jistgħu jagħmlu jibdew proċess biex iġibu lill-ħajjin in se li jirrema. mhijiex vijabbli fil-ħajja tagħna ta' kuljum tant hekk qasira. Jien naħseb li l-aħjar li jsir li dejjem ġeneralment hekk nagħmlu hija li dawk il-linji li huma l-iskenetru fil-bidu fl-iskript ikunu diskussi mill-attur mad-direttur. Tul proċess bejn wieħed u ieħor ta' disa' ġimgħat ta' rehearsals biex imbagħad dawn jiġu rfinuti u nkunu konvinti li se jaslu sewwa, ċari għand l-udjenza. Ċari ma jfissirx li nitimgħu bl-imgħarfa, li l-immaġini tista' tkun toħloq impressjoni, Iżżomm il-goss u imbagħad inħallu f'idejn l-udjenza biex timmaġina hi xi rridu ngħidu jew tpoġġi hi fil-kuntest ta' ħajjitha. L-ikbar sfida naħseb jiena hija li tagħti Thread, ħajta, li tgħaqqad il-ħsibijiet kollha li jkunu nġabru. Issa mbagħad sta għal min ikun qed jikteb, meta fil-każ inkun jien, għax fl-għaqda tagħna mhux biss jien nikteb, li jibqa' jieħu l-feedback u hu jikteb. Kull tant żmien niltaqgħu, isma' jien wasalt'hawn. Le dik tajba, le dik mhix tajba. Hux aħjar nagħmlu t-tali ħaġa hekk u imbagħad joħroġ il-prodott finali. Dak huwa l-iskript. Isir tekst, l-iskript isir tekst meta jibdew isiru r-rehearsals u saħansitra jibda jsir anke tibdil fuq dak l-iskript. Ħalli mbagħad isir skript tal-atturi u wara jsir l-iskript tal-udjenza. Is-sewwa.
X'inhi s-sewwa? F'isem is-sewwa. F'isem il-profeta. F'isem is-salib. Taf kemm inqatlu nies?
Sar żebliħ tan-nies, tkasbir tal-poplu. Kull min jarani jiddieħaq bija. Alla tiegħi. Alla tiegħi. Il-għala tlaqtni. Mulej, isma' l-leħen tiegħi. Agħti widen għal-leħen it-tnegħid tiegħi.
Erġi' bgħatu hawnhekk fostna. Kelmtu ssaħħaħ dawn l-idejn. Irriduh inħossu ħdejna. Ħalli jnaddaf dawl għajnejn.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,